سڵاو هاوڕێیان لە زنجیرە فێرکاریەکانی ئەو ڕۆژدا بەیەکەگەینەوە لەسەر بەنامەی فۆتۆشۆ بە تایبەتی ئیدتکردنی ڕسمی پۆرترێت بە تایبەتی دەموچا ئەو ڕسمانەی کە دەموچاویان بەو شێوەیە دەموچاوەکانیان پەڵای پێوە یان زیپکەی پێوەیە یان بەشی سوور و بەو شێوەیە یان سێبەر یا هەر شتێک بێکە پەڵە بێ کە سپۆتی پێڵێن یان زیپکەی پێڵێن لە دەموچاو دێمە چۆن بتوانین بە شێوەیەکی زۆر جوان پرۆفیشناڵ لای بەین بەبێ ئەوەی دەموچاوی یان بەشەکانی دیکەی تێک بچێ ئستا ختووە بە ختووە ڕوونیەکەینەوە لەگەڵ مابن تا کۆتایی سەرەتا چین کۆپیەک لە وێنەکە ئەگرینەوە

لە بەشی های پاسدا ئێمە یاری بەو ڕێژەیە کەین تا ئەنجامێک کۆرەگرین کە ئەو پەڵە و زیبکانە کەمترین ڕێژیان دیار بێ کەمترین بڕیان دیار بێ لەسەر دەموچاوەکە بەو شێوە زیادەکەی نووردە وردە سی و شش زیاتریەکەین ئیستا زۆر باشە زۆربەیان ون بوون لەو ژمارەیە لە چلو پێنج بەڵامەگە زیاتر پێدابڕۆین دەموچاوەکەی تێکەدا بۆ ئەی دێنەوە سەر نزیک چل با چل بێ دواتر هەنگاوێکی دیکە ئەچین بلێری بۆ زیادەکەین بۆ ڕسمەکە چینەوە سەر فلتەر دووبارە چینە سەر بلێر ئەو جاریان گاشیان بلێر هەڵەبژێری لە بەشی گاشیان بلێریش ئێمە هەر دیسانیاری بە و ژمارەیەکەی ساوبینەوە خاڵی سفرە ئەو خاڵی هەزارە بەڵام ئێمە دەین یاری پێکەین بزانین تا حەدێک کە دەموچاوەکە ساف بێ و سپۆت و زیبکە و پەڵەکانیش لا بچن ئێمە دیقەت لەسەر ئەو شوێنانە ئەدەی نەک چاو و برۆ ئەوانەی چکە ئێرە ئێمانەوەی ئێرە پەڵەکان لاببین ئستا لە 4.9 ئەنجامەکەی زۆر باشە ئۆکەیەکەین ئستا ئێمە بێ ماسکێکی بۆ زیاد بکەین بۆ و لایرە بۆی بتوانین وێنەکە بخینەوە سەر ئەسلی خۆی ئەچین سەر لار دوایەت سینە سەر لار ماسک دوایی دووەم دانە هەڵبژێرین کە هاید ئۆڵە کە کلیکمان لەسەر کرد بەو شێوەوە ماسکەکە دروست بوو ئەوە دەموچاوەکەشە ئێستاەچین کلیک لەسەر بڕەشەکەین

ببین کە زۆر بە جوانی پەڕەکانی لا ئەبات و ڕسمەکە دیقەکەشی بەرزەکاتەوە ینی شارپەکەشی بەرزەکاتەوە و زۆر بە جوانی تا ئەو شوێنانەیە گەر دیقەت بێن لە ناو ئێرە لێوارەکانی زۆر بە جوانی پەڵەکان لا ئەبات و بەشەکانی دیکەش وەکو خۆی سروشتی ئەمێنەوە بابین بیفۆر و ئافتەر بکەین بزانین چەند فەرقی کردووە ئەوە ئەنجامی کۆتاییە ئەوە ڕسمی سەتایە ئەوە ئەنجامی کۆتایی ئەوە ڕسمی سەتە هیوادارم ئیستفادەتان لێ کردبێ و بەردەوامیشە بین لە زنجیرە فێرکاریەکانی بەرنامەی فۆتۆشۆپ و ئیدتکردنی وێنەکان بۆ هەر داواکاریەک یان پێشنیار و ڕخنەیەک شێتوانن لە کۆمنت بۆمان بنووسن و لایک و شێریشتان بیر نەچێت